Silav temaşevanên hêja, em li bajarê Batmanê li pêşberê we ne, îcar jî nivîskarekî hêja li gel me ye, ew ê bibe mêvanê me, em ê li ser hin em bijin ku pirtûkê wî em ê biaxivin, herî dawî jî pirtûkekê bi navê Qumarçî çap kiriye, ez dixwazim hem di derbarê wê Pirtûkê de em biaxivin hem jî karê em bêjin ku nivîskarê li Batmanê çawa dimeşe. Birêz Çetîn Lodî li gel me ye. Ew bi xwe bi estê xwe ji bajarê Sêrtê ye. Dê belê ev nêzîke sî sal e li bajarê Elo yanî Batmanê dijî. Di sala hezar û neh sed û heftê û heştan de hatiye dinyayê. Li Lodê girê dayî dehê ye. Yanê li aliyê Sêrtê niha li gel me ye, ez dixwazim dest pêkê da em xêratina wî bikin, bi xêratî. Sax be zor spas. Çawa başî? Sax be spas hema hûn baş bin sixlamet bin. Em jî baş in gelek spas dikin. Ez dibînim ku gelek te pirtûk nivîsandî lê nivîsandina te jî bi çîrokek dest pê dike yanî tu bi xwe Hetarî jî dikî, gund bi gund digerî. Gund Destpêkê te çawa çêbû? Yanî Destpêkê de sala not û dudwa gund kurapê me jiyana xwe dest da ser bûyerekî pêl mayînê kir jiyana xwe dest da. Ew êş û elemê rastî jî min dixwest Bi serê ewil min bi tirkî dest pê kir. Min dît ku ez û elemê xwe bi tirkî nikarin tevî bînin ziman. Min biryar da wê rojê vir de û bi kurdî ez dinivîsînim, bi zimanê dayikê. Belê, bi latînî, bi kurdî dinivîsînî. Heta na jî şeş pirtûk te çap kiriye. Yanî gelek helbest hene, çîrok hene. Me daniye vê derê jî. Roman jî heye. Me serok jî hene. Yanî destpêk ema bi helbestê dibe. Belê destpêk helbest bû ji xwe a ewil du hezar û sêzdeh de rêwirê me Îzmîrê çap kir. A didwan jî me du hezar û şazdeh li Amedê ew jî çap kir. Du hezar û bîst de me sê heb pirtûk hevdure çap kir. Du heb helbest êk jî roman bû. Êk jî helbest çapa didwa çavê şêwînî me derxist. Ya talî jî qomarcî du hezar û bîst û du a berî mehek şûn. Yan hîn teze ye em bêjin. Hîn taze tê dibêjin eş pirinê nû derketiye em bêjin germehî. Çima qomarçî? Yanî navekî cuda ye bi rastî yanî yekê qomar dilîze naverok e yanî ez zanim ama ez dixwazim tu hinekî bêjî. Bere qomarcî bi rastî jî çar linga Pêk tê. Mesele ne, meselok in, pêkenok in, serborî ne. Heftê û sê heft mesele tê de derbas bûn. Êşiwa jî zêde bala min kişandî qomarcî. Ew havalekî me rastî jî bavê xwe bi qomarcî bû. Ji ber ku jiyan. Yani yekê nas bû ez bêjim. Yekê nas bû. Jiyana wî te nivîsand. Ew xwe jî bû qismet. Havalê me bû lê bavê wî ew karê qomarê dît. Wek surprise jî ez çûm, min got we derxistiye, lê got min to vekî emniyete herm hacê çad diqî. Lê taliya ma çî kir min got ji ber ku te tiştek wisa jî kiriye, tayê me navî nenivîsandiye ya tiştek wisa belê. Yanî çavdêriyek e ji nava jiyanê, çîrok rast e lê pekenok jî di nav de hene. Ji ku derê te çap kir, ji kîjan weşanxaneyê? Ew jî. Weşanxana Nal Îzmîrê berî mehekê ji ku me qalê kirî. Esinde ew tiştê ku ez dinivîsim ve not du ve tam sî sal e nivîskariyê dikim. Me çardeh salî bûm. Vêga çil û çar salî me Tevî tiştê ku min bi rastî dîtî bihîstî min nûsenind. Yanî cîkî min negirtine negotiye ev aydê min e. Tiştê ku yanî min dîtî bihîstî. Mesela tu etar etar çîtî dikî yanî tu li gund gund digerî yanî tu gelek çîroka rastî çîroka tê ez bibirim. Rastî jî em tên ji xwe belkî qaskil jî em qala bikin qismet be hefteyek şûnde pirtûkan nû derê ew jî mesela Sî û du sala de etariya min wek sed û pencî sed û şêst çîrok yanî ê ku mesela ji muşteriyê me min ji we bîstî an jî jiyana we ji min re balkêş hatî min ew nivîsand mesela hinek kin in dirêj in gora ku min bîstî ew lê ez dibêjim me cara ewil bi yanî em bêjin wek mesele ku birde çar hepsa ningat tê. Lê qismet be ewa din e, cara yekê e ne şaş bi me. Gorî li kulîna me Kurdistanê cara ewil pirtûkek navê Etar û ser ku jiyana mişteriyê xwe hat binivîsandin wek suprîzekî înşellah. Wê suprîz be. Ew jî piştî hefteyekî dide. Hefteyekî di yanî. Yanî du pirtûk ser hev du hema. Ez nasekinim. Yanî bar bike. Yanî tu hema bêje ku mes tu em bêjin. Tu çîrokek dibînî, tu hema di şevê de dinisînî, di rojê de dinisînî, tu çawa mesa vana digihînî? Ev belê mesa pêşî dema ku ez yanî em bêjin çîrok min dît ku heke ku em dibêjin layiqê nivîsandinê be ne ku her nivîse ez dilaqînim ka kîjan baş e. Lê em bêjin wek nivîskar e, barît nivîskar tev eynî ewkê de ne. We Bîst sala jî zêde sê saete ne razam. Yanî em bêjin saet yazdeh şêwê dest pê dikim heta pêncê şefaqê. Dûre du saete xwe xwe distînim û dîsa jiyana xwe ya rojane dewam dikim didomînim. Baş e ez tiştekî din jî meraq dikim. Mesela tu wexta gund bi gund digerî. Yanî gundî mesela zanin tu nivîskar î? Yan tu tu dibêjî yan jî ew te nas dikin? Hinek hinek zanin hinek jî nizanin hinek jî rastî jî pîwa yanî ew dema ku jiyana xwe an çîroka xwe dibêjin heke ku em bêjin ew germayî hebe ez dibêjim lê tine bi ez zanim piştî ez Şwara nabêjim me dinivîsîm. Aslında dibêjine nivîskar di taybetan de. Na, li ber ku êdî te tu mesela tu derdikevî televîzyona ger gelek malper ser te nivîsandin, di rûpela de hatin nivîsandin. Yanî belkî ew bi xwe te nas bikin û mesela. Zehfê wan jî min nas dikine. Mesela bêjin ew Dema ku em çûn me ji ber ku tê etariyê dikin xalî çaw perda diforçine me em bêjin ciyek pîva müşteriya me ku ka tu jiyana min jî nanivsî ji ber ku me tu televîzyonê de an Xêr be. Mesaj jiyana xwe ku teqez min got ne hewce ku yanî rastî dewlemend bû yanî em bêjin seyara wê xaniyê min got Yanî tey car her bi zêre min got mirina xwe dêşte kêm e yanî tiştek ku her kes dixwaze vê dewlemendiyê de be. Îca ku ez ê du du tişta nîşan tu mecbûrî bi nivîsînî. Yanî min got mecbûrî ji ber ku em bêjin ew muşteriyê û ew ke zêdetir hava havalek me. Îca mesela Pisloka xwe nîşanim da û em bêjin vê navkira xwe min dît we ciyê fîşekê tê de. Îcar min mesela ew ka çêroka ye. Yani ji te re dibêje wek îlham yani tu van tiştan a wexta dibînî. Dibîzî yan jî. Zaf bîzim rastî car heye zaf ji xwe ji meraqiyê jî tê ew xwab jî dibêjin êkil Bajarekî din Amedê got were çîroka min binivîsîne ji ber ku pênûsa te baş e em bêjin wî awe ye. Baş gelek spas dikim wext zêde nîn e bi rastî gelek zû derbas bû yanî ez wisa bêjim ser xêrê be hem tu katiya qumarçî û êbê Etarçî ew jî etar serkeftin û nivîsandin bi rastî jî tiştekî xweş e yanî. Yanî pê nivîsandin rastî jî hedara min e. Teqez yanî dema ku demekî min şeş sala navber de min ku ez nanivîsînim yanî min teqez em bêjin peyamê mezin jî xwarin lê min dît ku ez nenivîsînim Rastê jî ez ez ê aqil ve bijim. Min dît ku êdî ji ber xwe ve diaxivim. Min got hiya dî ne bûye em binivîsim. Ez jî binivîsînim baş e. Vê demê em ê bi vê peyvê êdî xatir bixwazin. Em ê bêjin ku heger hûn naxwazin dîn bibin binivîsînin. Gelek spas Kekçetîn Lodî serkeftin. Spas bû baş. Em li bajarê Batmanê bûn li Elûhê birêz Çetîn Lodî li gel me bû. Carek tî Kamîl li ku derê bû?